Hello. Nihin cu zei kong dah kan chim lai ti si ahcun atutan kan chim dingmi cu i Falam, Falam miphun kong le matu kong le cun Mara kong kha hnuthukihnak kha tutan ah a vun chim ding ah ka duh ṭhanmi a si. Hi kan vun zoh hna le hi Falam miphun hi phun le zah dan um ti si ahcun phun hra an um ti si. Hi Falam peng ah hin miphun hme tete hi

i Falam peng an miphun hi kan zoh tik ah hin i Falam peng tuanbia kan zoh tik ah hin Kale myuh in an rak um lio ah hin unau rual unau rualchuak kha he panga an si ti si. I an u a u an u le pathum nih hin tlang cung lei ah an kai tak hna i an nau le pahnih nih hin an va zulh ve hna tikah i fing le tlang khan zau an zau an zau i a kan phan kho ti hna lai lo tiah an kir tak hna ti si i cucaah cun cucu i an kirnak tlang cu Zeitindah min an sak an ti si ahcun Bawikil Tlang tiah min an sak ti si. I uh, Bawikil Tlang te min an sak i uh, cu thok cun cu tlang cu Bawikil Tlang tiah an auh bih ti si. i cucu Falam peng Falam miphun an thawhkehnak tlawmpal te kha a si. Kahin Mara miphun an thawhkehnak kan zoh si ahcun Mara ti cu a cheu nih Lakher ti zong an ti hna. Mara silo le Lakher ti khin auh an si. Hi miphun hna hi Mara kan unau miphun hna hi Laimi pawl he Simpi khua tiang an rapi ti si. Simpi khua, Falam pawng i Lungpi khua in zei pawl zeitindah an i ṭhen ning si ti si ahcun Khami le Bawmzo le Leitak hihi Simpi khua tiang an ra ṭi nain Falam pawng Lungpi khua in an i ṭhen ti si. Hi uh, tlang tlang tlanglau tlanglau ti si tlanglau hi hmunkhat te ah a ra ṭimi an si ti si cun thlan rawn in bawm zo le khuami tu hi an kalṭi thlan rawn cun an hawi le kalnak zephai le lau tu karlak Kal loin Thantlang le Khuafo karlak Marau tlang an timi tu ahhin an va um ti si. Cun an i ṭhial ṭhan i Sabawng le Capi an timi khua ahhin an va um ṭhan ti si. Hi Mara cu miphun hme tete phun li ah an i ṭhen ve i cucu Tlosai Cun zihmau zapi le hawthai tiin phunli in an i ṭhen ti si. I mar ti an sinak, mara ti an sinak cu zeiruangah dah si kan ti si ahcun an rak umnak Marau tlang kha an miphun min ah a cang i cu thawk cun Mara tiah an ti hna i Hakha nih cun Maram tiah miram tiah an ti hna ti si. I khakha mara tuanbia kha a si. I a pahnihnak, a pathumnak kan zoh a si ahcun hika hin matu miphun matu miphun an tuanbia kan zoh si ahcun matu miphun cu lai miphun run tiva i an hun hrawn laitlang lei an kai tik ahhin Matu pawl cu uh, cu Lai miphun hna run tiva an hrawnnak hrawn lo in khoika dan hrawn ti si ahcun lesa tiva in bawinu tiva lei ah eh, an hung liam i Lungngo khua le Lauto khua timi karlak ah lui tang cerh timi ah sau nawn an rak um ti si. Hi matu le zotung cu unau chuakkhat an si caah a hnu, an hnu in zotung pawl nih an zulh ve hna i, i lui tang cerh timi ahcun an va phak hna ti si. Hi hmunkhat i khuasakti cu ram an ngei lai lo tiah an ti hna i, matu cu atu i matupi ah khin an va um ti si hi zotung cu luitang cer an um i khua an hun tlak hmasa bik mi cu khoika hrawng a si ti si cun atu aika khua khi an tlak hmasa bik mi a si ti si hi cu hnu ah cun lungdaw khua le kailung khua le cun Simpi khua an hun tlak ti si. Hi cucu Matu le Mara cun Falam an thawhkehnak tlawmpal te kha hika hin tuanbia kan vun hmuh khawhmi a si. Hi Laimi phun kan phun ṭhen hi kan zoh a si ahcun kum thong hnih le kum kul le kum khat tiang i Laimi phun kan miphun ṭhen cazin an lak ning ahcun phun neizah da kan um ti si ahcun Lai miphun nih phun sawm nga le phun thum miphun phun sawm nga le phun thum kan um i holh phun hi phun sawm li le phun hnih kan um ti si i a peng in pengkua kan um cucu zeite mizei pawl da kan si ti si ahcun kampalat peng tidim peng tunzang peng thantlang peng palewa falam mindat mutupi hakha peng tiin peng in pengkua kan um ti si a khua in khua zeizah dah kan um ti si ahcun kan palet peng ah hin khua za le hlei thum tidim peng ah hin khua za le kul le thum tonzang peng ah hin khua sawm kua le khua thum thantlang peng ah hin khua sawmriat le khuali Palaew ahhin khua zali le khuali cun Falam peng ahhin khua za le sawmsarih cun Mindat ahhin khua za le kul le thum cun Matupi ahhin khua za le sawmli le khua khat Hakha ahhin khua sawmruk le khua sarih cucu kan um ti si. Hi minung A minung luzi kan zoh tikah hin kum thong hnih le kum kul le kum khat tiang ah hin kan palet peng ah hin uh, minung cazin ning ah cu uh, cazin an lak ning ah cun thong khat le uh, sorry thong hlei nga le za sarih le sawm nga le pahnih an um ti si cun ti dim ah hin uh, thong sarih le za sarih le sawm nga le paruk cun ton zang ah hin thong kul le thong ruk le za sarih le sawmthum le paruk Cinthan tlang ah hin thong nga le sorry thong sawm nga le thong hnih le za le sawm sarih um ti si cun uh, Falam Palewa ah hin thong sawm nga le sorry, thong sawmsarih le thong nga le zeli le kul le nga an um ti si. Cun Falam ah hin thong sawm nga le thong sarih le uh, zasarih le sawmli le paruk. Cun Mindat ah hin thong sawmthum le thong nga le uh, zaruk le sawmriat le pakhat cun matupi ah hin thong sawmli le thong kua le zakua le kul le khat cun hakha ah hin thong sawmli le thong thum le za le sawmriat le paruk minung kan um ti kha kum thong hnih le kum kul le kum khat cazin ning ah cun uh, an langhter mi kha kan hun hmuh khawh mi a si cun laimi hi minung zeizah dah kan um ti si ahcun uh, sing uh, hleinga uh, wampuai faimi lian hrawng kan um ti si i uh, vawlei cung laimi dihlak hi uh, kul le nga uh, hrawng kan um ti si uh, ting, uh, singkul le singa uh, 2.5 million hrawng kan si ti kha e cucu kum thong ni le sorry, thong hnih le kul le khat lio i cazin ning ah khan cucu kan hmuh khawhmi a si ti kha hika hin an vun langhtermi kha kan hmuh khawhmi a si. I kan YouTube kha a uar phun na si ahcun subscribe rak ka tuah ve law Facebook zong khan follow rak ka tuah ve law Laimi phun he pehtlai in kan thawhkehnak le kan tuanbia le kan nunphung kong kha hika video ah hin uh, chim khawh lengmang kan i zuam lai ti kha ka hin vun langhter than ka duhmi a si i cu vial cu kan chim khawhmi siseh law a hnu video ah kan i tong than te hna lai